Ka video a ka zohpiaktu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Subscribe a ka tuahpiaktu nan dihlak cung zongah lunglawmhnak tampi ka ngei i subscribe a ka tuahpiak lo an si i nan rak ka video ka zohpiak ve si ahcun zaangfahnak tein subscribe tu kha rak ka tuahpiak ve ulaw ti kha zaangfah ka von in nawl hna. Le Tuchan ah tawite aa zohchunh awktlak tsunami nu nun von zoh ta usihlaw nun cawn ding tampi a um i timi kha tsunami nu nun von zoh ta usih ti kha ka duh i cucu siangpahrang kuat nih a ngan pali kul le nga in a zoh. kan hmuh i macun a hme pariat zong in kan hmuh khawh. Kul le nga in varel thluahmah zongah khan tampi a um. Le tsunami nu kong hi tampi a um lo i tawite asinain ngaihchiatnak zeitluk in dah a rak ton tikah zei- zeitindah ngaihchiatnak a ton in Pathian a rak i bochan. Lunglawmhnak a hmuh tikah zeitindah a lung ai lawmh, zeitindah ngaihchiatnak a ton tikah Ho le a rak i bochan, zeitindah ngaihchiatnak a tonmi nih khan lunglawmhnak zeitinhlah a rak ton ṭhan timi nunte kha vun zoh ta u sih law ti ka duh i siangpahrang kuat hnih chungah khan a um i a ngan pali, a hme pariat zong in hmuh khawh a si. Kul le nga zong in van rel thluahmah khawh kha a si i le kan Baibal chungah hin Pathian sunparnak ding caah Pathian nih a hman. Tampi an um i cu hna cu Sarah, Rebekah, Hannah, Elizabeth mah zong cu tampi an um i cun Sunam minu zong si ve. Le anmah zong kha fa an rak hring ve lo. Fa an hring lo nain a donghnak ahcun Pathian nih a sunparnak caah a hman hna caah khan fa an hring i Pathian sunparnak a langhnak ding caah khan a ṭhawngmi nu zohchunh awk tlak nu an rak i cang dih. Cu ve bantuk Sunaam minu zong hi tuzaan caan ah hin zeitluk in dah khualtlung mileng cungah dawtnak a rak neih, zeitluk in dah Pathian a rak i bochan timi te kha van zoh ta usih law ti ka duh i Sunaam minu hi Sunaam khua ah a um i min zong a nei lo i Sunaam minu tiin kawhmi si i Pathian rianṭuantu profet Elisa kha a kal lengmang. Pathian rian a ṭuan a a lengmang kha tsunami nu nih a rak hmuh tikah khan mah hi pa hi Pathian nih a hmanmi si, Pathian rianṭuantu taktak a si timi kha a theih tikah khan a vapa kha a chimh i mah hi pa Elisa hi au si law a tlun a kal caan ah kan inn ah hin ti rawl ei sehlaw ti ding sehlaw it sehlaw inn ah khan ti zong hi tuahpiak u sih. i an tuahpiak inn ah khan te kha le inn ah khan te kha an tuahpiak i Elsa kha a tlung a kal lengmang a it tilarawl a ei a hna a ngam a lung ai lawm a thlacamnak khaan zong si le makhakha A rak i lawmh ve. Pathian rianṭuantu kha zeitluk in dah a rak i lawmh! Pathian rianṭuantu hna dawt a rak sungh lo zia kha hika ahhin a langhnak cu Sunam minu hi mirum a si i sifak a si lo. A rum tuk. A rum tuk i natein fa a hring lo. Le voikhat cu Elisa kha a ihnak khaan ah khan rawl a va pek tikah khan Elisa nih khan zeidah na herhmi a um? Na herh Na ka dawt tuk ṭung i na inn ah ka tlung i ti le rawl na kan pek. Inn ah khan ṭha tein na kan pek i tihi na herhmi a um. Na herhmi um ahcun rak ka chim law siangpahrang sin zongah ka kal lai i kaan halpiak lai i ralkapbu haotu sin zongah kaan halpiak lai ti tikah khan Sunam minu nih zeihmanh ka herhmi a um lo. Kei cu ka khua le ka ram ah ka um i Miphun hawi sinah ka um a ti. A herhmi ka pakhat hmanh zong a chim lo. Le Pathian rianṭuantu a si ti a rak hngalh khawhnak hi Sunam minu hi thlarau in a rak fim i Pathian nih hin a sunparnak ah rak hman ding rengreng in a rak khau khihmi zong a rak si khomi si. Le fa a hring lo tikah khan zeihmanh zong a ngaihchiatnak zong siseh lungretheihnak sa sinah khan a chim lo, ai lawmhnak zong a chim hlei lo. Asinatein khualtlung mileng cungah dawtnak a nei i khualtlung mileng kha ṭha tein a si khawh chungin a rak zohkhenh. Ti le rawl a rak pek, ihnak ṭha te a rak pek, tlun inn ṭha tein a rak on. A tlun kal caan paoh ah ti le rawl a rak pek tikah khan khualtlung mileng sin hin thluachuahnak tampi a um ti hi ai fiang. Kan theih lomi sin hin thluachuahnak kan rak hmuh khawh. Kan theih lo hin Pathian mi hman hna rak si sehlaw kan thei lo. Sullam minu hi zeitluk in dah a fim. Anih cu a zoh bak khan Pathian rianṭuan a si. Pathian nih a hman taktakmi si timi kha a hmuh tikah khan a auh i a innchungkhur kar ah luh ding in a sawm tikah khan a lut i a innchungkhur kar ah umter ti le rawl ṭha tein a pek. Le kannih nu pawl te Zu kan sik i va kan ngei i Pathian leiah kan i hmang i kar kan hlan tikah Pathian mihman taktak hi teh kan thei kho maw? Khualtlung mileng cungah dawtnak kan nei taktak maw? Kan khualtlung mileng hi teh zei bantuk minung hlah an si? Zei bantuk inn thla khualtlung mileng kan dawt lai? Zei bantuk inn le kan nuncan, zei bantuk inn le kan sining ti te pawl hi kan i chek ve tawn hna maw? Minu nun hi zohchunh ding tampi a um. Mah hika ahhin khualtlung leng kha a rak dawt pinah khan Pathian rianṭuantu taktak a si kha a hngalh rih. Thiang Thlarau nih a hngalhter zong a si khomi a si. Pathian nih a khaukhihmi zong a si khomi a si. Le a halte zei na duhmi a um maw? Vun ka hal a ti tikah khan Sunam minu nih ka herhmi a um lo ti i zeihmanh ka herhmi ka miphun hawi sinah ka um a ti i a kaltak ko. Kei nih cun aa lunglawm tein ka innchung tangah na rak luh i Pathian rianṭuantu ti le rawl ka rak in pek khawh le ihnak khaan te ka rak in tuahpiakmi ah hin ka lung ai lawm ka hna a ngam a rak ti. Sanatein Gehazi nih khan Elisa sinah khan mahinu hi fa a hring lo i a va zong a tar cang a ti tikah khan Elisa nih khan von au ṭhan ti i a von auh ṭhan. A von auh tikah khan, hmaikum atu tikah fa na hrin lai, ti. Le Sunam minu nih khan ai zumh lo. Ai zumh lo i Pathian rianṭuantu taktak na si i rak ka hleng hlah ti. Rak ka hleng hlah law, a ti. Ai zumh lo. Zumh ding khan a va kha a, a sa kho ve ti lo salai cu a tar tuk cang ti. Le ai zumh lo. in Elisa cu a kal cang i Karmel tlang ah kal cang. A kal cang tikah khan a hmai kung a tu tikah khan fapa a von hrin taktak. Lunglawmhnak in a khat lai, asinatein nikhat cu Sunam minu kha ngaihchiatnak nih a von tlunh ve taktak tikah cun a fa kha a thi deng, a dam ti lo. A lungre a thei tuk i Elisa a rak ih tawnnak ihkhun cung te ah khan a ihter. Ihkhun cung an ihter i thla a cam. A lungre a thei tuk a fa damnak ding caah khan thla a cam. Thla a cam i le a lung ah khan a lungre a theih tuk tikah khan a fa tu kha innka kha a hrenh khumh. Elisa a rak ih tawnnak Pathian mit hmanmi a rak ih tawnnak ah khan a dam lai ti ruahchannak he khan a fa kha a ihter i innka a hrenh khumh i amah tu kha Mah Elisa sinah ka kal lai ti bawm hal ah kal ai tim tikah khan a va kha la le sullam kha rak ka pe law ti la bawm a hal. Le a va nih cun zeiruang ah hlan a kal lai thlathar zong si ṭung lo, Sabbath ni zong si ṭung lo ti. Le a va hi cu thiang thlarau in a khat lo ti in chim khawh si. A ruang cu Sabbath ni le puai caan lawng ah Pathian sinah kan duh kan herhmi hal ding in le lunglawmhnak biachim ding ah a relmi zong si khomi si. Natein tsunami nu nih khan a va sinah zeihmanh zong a chim lo. A ṭha dih te ko lai, ṭha ko lai ti lawngin a leh. I a kal a va zong kha ai bochan lo cu. A fa damnak dingah khan amah to a kal cu. Meng kul le meng nga ai hlatnak ah khan a va kal i a fa damnak dingah khan a va kal. Ka tikah khan Elisa nih khan a rak hmuh i Gehazi kha va kal law Tsunami nu khi na va kha a dam maw, nangmah teh na dam maw, na fate a dam maw va hal a ti tikah khan a va kal i a va hal. Na fa a dam maw, na va a dam maw, nangmah teh na dam maw a ti. Lampi ah a rak hal na tein ka fa a dam lo ti kha kaakhat hmanh zong a chim lo. Kan dam kan dihlak tein kan dam dih. Ka fa zong a dam, ka va zong a dam, keimah zong ka dam, ka fa zong a dam a ti. Kha lio ah khan a fa a dam lo. Asinatein Gehazi sinah khan va chim sehlaw Gehazi nih a damter khawhmi zong kha a si lo i mah cucu a theih ca zongah khan a chim lomi zong a si khomi a si. A kal i Elisa sinah khan a ke ai tlaih i a fa kha a va ṭahhnawh i bawmh a va hal. Cu tikah cun Elisa nih khan Gehazi kha zeitikhmanh in ti hlah, um ko seh, a lungre a theih tuk caah a si. Amah hin le a fa caah hin Pathian nih zei bia hmanh a ka pe rih lo, zeihmanh a ka hngalhter rih, a ka hngalhtermi bia a um rih lo te. I Elisa, Elisa kha a um ko i Sunam minu zong kha Karmel tlang ah khan um ve ko. Pathian nih Pathian nih Elisa kha a fial rih lo caah a kal rih lo i Sunam minu zong kha Elisa a kal hlan lo paoh kha a lungnong lo i bawmh hal peng, um peng. Khat cu an kal. Pathian nih khan a fial cang ca i Elisa zong kha a kalh ve. An va kal i inn ah khan an tlun tikah khan a fa kha thla a campiak i a damter. A damter tikah khan Sunam mi nu hi zeitluk in dah a fim ti ahcun a fa a vun dam bak khan mu. A fa kha a va pom in a va caw in kai lawm tuk e tiin a fa sinah khan lunglawmhnak bia a chim hmasa lo i damnak a petu Pathian mithman Thla a campiaktu Elisa sinah khan lunglawmhnak bia a chim kho. Kannih teh kan lungretheih caan ah damlonak kan ton tikah thla a kan campiaktu sinah kan dam tikah lunglawmhnak bia kan chim tawn maw? Petu si loin pekmi cungah ai lawmmi nu kan si sual maw? Pekmi lawngah i lawmh i petu cungah lunglawmhnak a hngal lo. Minung hna kan rak si sual a si ahcun Sullam mi nun in tuchun nih hin cawng cio usih ti kha von in sawm hna ka duhmi si. Sullam mi nu nih khan a fa a dam tikah khan Elisa sinah khan a ke ai tlaih i lunglawmhnak bia kha a chim ṭhan. Cucaah cun kannih zong nih hinak tampi atu kan tonmi harnak tampi hinak tampi kan ton rih lai. Fanu fapa kan hring lai i nu cu Ah a hring dingmi, va a ngei dingmi kan si caah ngaihchiatnak tampi in chungkhur khar ah kan ton lai kan fale ruang zongah a si lai. Cucaah kha tik caan ah tsunami nu bantukin ngaihchiatnak kan ton caan zongah siseh, lunglawmhnak kan ton caan zongah siseh, Pathian rian a ṭuantu taktak sinah thlacam Thla kan cam pek tikah lunglawmhnak biachim daithlang loin le khualtlung mileng cungah zeitluk in dah Sunam minu nih dawtnak a rak langhter timi le zeitluk in dah Pathian mi hman a si timi kha a thinlung a ruahnak a thlarau in a rak hngalh khawhmi kha kan hmuh. Sunam minu hi a ropui, a sunglawi. Baibal chungah hin Esther zong a um i Ruth zong an um i an rak um. Annih zong an sunlawinak tein Sunam minu i a sunglawinak zong hi a dang ve. An sunglawinak kha an i dang cio. Cucaah cun Sunam minu sinin cawn awk ding tampi a um i zohchunh awk tlak tampi a um i i lak dingmi tampi a um. Kan i nunpi dingmi tampi a um. Cucaah cun Sunam minu kong Baibal caah Siangpahrang kuat nih a ngan pali chungah tampi a um i rak rel ve cio u law Zohchunh ding tlak tampi a um, cawn awktlak tampi a um. Kan ngaihchiat caan ah siseh, kan lunglawmh caan ah siseh, kan innchung tangin a chuakmi khualtlung mileng cungah siseh, thinsau lungfual tein midang i bochan loin kan ngaihchiat caan zongah midang i bochan loin kan lungretheih caan zongah, kan lunglawmh caan zongah amah Pathian tu sinah le a rian a ṭuanpiaktu hna sinah hin kan lungretheihnak zong kha va chim. i kan lunglawmh caan zongah khan thla na kan campiak tiin lunglawmhnak bia chim zong kha daithlang hlah u sih ti kha hika ah video ah tawi tein ka rak chimmi kha a si i ka video a dongh tiang nan ka zohpiak caah ka lung ai lawm hmailei caan zongah rak ka zohpiak lengmang u ti kha von in sawm hna ka tu.